Ştabyň işleri hakda geplejek we şuralaryň-da birnäçe bitirmeli işleri bar, olary-da aýdyp berjek.
Eşigiňize indi köpüni aýryp barandyr. Türkmensährada şuralaň eken tohumynyň hemmesi müňlesin we mundan-da bardygyça, Hemme etjek işleriňiz ücin bolsun. Geçen üç bileňden bäri stadyň eden işleriniň gözi iler ýarak bir zady bolsa size aýdyp geçmekligi maslahat bildik. Elbetde stad sizden aýry bir zat däl. Stadyň iş diýýänim siziň öz eden işleriňiz. Biz ýöne Siziň gapdalyňyzdan ýer gözläp duran bolupdyr pyýadäni ýola salmaly ýerinde ýola salan. Hemme ýerde dünýäň hemme ýerinde ynanylyşy şüjre ki hiç ýerde bir adam ýa iki adam ýa üç adam hiç wagt iş başarmaz. Işimizam halk başarar. Işimizam üýşmeleň adamlaň güýjüniň birleşmegi, adamlaň biri biri bilen arkalaşmagy. Şola iş başarýa. Hiç ýerde bir adam palan zat edipdir diýsele ynanmaňda edipdir diýip bir zady bilýän adam bir adam iş başarypdyr diýip aýdypda bilmez. Öz edinişligimizi ýa Türkmensährada bolan işleri başdan-aýak gözden geçirsek, bolan işleriň hiç haýsy hiç ýerde birçi adam eden däldir. Meselem, gürrüňleriň hemmesinde-de aýdylýar, biziň öz mantagamyzda agza gelýän zat hemişe ýeriň gürrüňi. Şunda maşgala kam gürrüň ýok taýhandan. Ýa taýhan başa gürrüň-de bolup bilmez. Nähili boldy ýerleň hemmesini öwrüp aldyňyz. Şaýat sizi şu ýerler almaly diýip siziň ýakynyňyzda duran bir döwlet bar indi siz bilen gollaşyp duran bir döwletiň adamlary bar indi şu zatlary almalydyrsyňyz hiç nime bermelidädirsiňiz diýip duran zat ýokdyda gaýtam mydama siziň tersiňizedi tersiňizedigi hemme iş size belli. Ýagty ýoldaşymyň aýdyp geçişi ýaly, intihaba-da belli, kanun goýjak bolsa-da belli, wekil goýjak bolsa-da belli, reýis jumhur goýjak bolsa-da belli. Oňa görä, ýeri biziň öz bilşimizden size hiç kim berenok, özüňiz aldyňyz. Kömek etmedige bir gapdalynda dursun döwletiň size hemişe-de siziň işiňizi pozjak bolup, işiňiziň ýügüni daş boklardy. Hatda siziň peşaryňyzyň, siziň berýän güýjüňiziň ady, madde-i wahide diýip geçiren maddi ýa-da kanuny bir işiniň öwünde-däni, siziň öz mentegaňyzda bolýan döwletiň adamlary oň öwünde-de niçe bernamla düzeltdiler, niçe ýola çykarjak boldular, şony bir hilli pyrjak bolup, şony bir hilli döwjek bolup, Garaz, şo Arbablaň, ýa-ýa Ganhorlaň düýpden aýtjak bolsak, şolam bir zat nefine tamam etjek bolup, ahyrky elleriniň iýlip galan zady ýaňky her Arbaba elli hektar suwly ýer bermeli, ýüz hektar suwsuz ýer bermeli, näme etjegini bilmäni ahyrynda däni şony döretdi. Oň öwýanlarynda şu ýer gürrüňi, äsgäm, gyýamdan soňra Eýranyň içinde, Agza düşenden bäri dänegiň muşdamy iki şabazy diýip bir zat döretdişlerdi. Muşdamy iki şabazy diýerleri, eger siz öwünde durmadyk bolsaňyz hemme ýerleri garary şidiki öz elinden aşagyna alsyn, siz ýaly şu wagta çenli ömrüniň hemmesini adamlar ýene-de şolar kargerler bolup işläp, Şolardan bir zat çörek diläp alyp, şeýdip oňmaly diýýärdiler bärnamalary. Ýa Arbaplaň döken bärnamalarynyň käsini haýsy birine aýdyp geçjek? Iň olakany ýa hökümete turzuň uruşlaryny aýtsak. Şulaň hemmejigine şolaň elleriniň badygyny, şolaň özleriniň ýördüýändigini, şolaň dessur berendigini, şolaň harjyny özlerinden tölänliklerini, ýa ştady bolýan işleri hemme ýere ters eşitdirerleri. Hatda bir töwir biz halgy diýip gören sazmanlara däli, bilip ýa bilmäni siziň edýän işiňiz ýa size eden uruşyňyz imperialistiň içinde eli bar, siz şondan sapak alýaňyz, şondan ders alýaňyz diýip çüzüle keplerde size çykartdylar. Munta bulaň hemmesini ýaňky aýdyp geçişim ýaly dilbirlik diýenleri hiç zat öňüne durup bilmez. Biz indi size aýtmak gerek däl, ýa başga ýerde aýtmak gerek däl, ýa sizi kitapdan okamak gerek däl. Dil birlik bilen iş edip bolýarmy ýa ýeke bolup iş edip bolýarmy? Kim dil birlik bilen iş edýärlerini, edilen işleň netijesini görjek bolsa, edip bolýanyny bolmaýanyny görjek bolsa Iranyň içinde size gelip göramaly. Siziň şu wagta çenli bitiren işiňiz bir ullakan güýçli döwletiň işidi. Hemme zady bilen daýanyp duran döwlet eger gelen bolsa size şu işleri etjek bolsa ol hem bir zat edip bilerdi. O-da hemme zady bir-birini ýabşyp duran Bu wagtky döwlet ýaly öz aralygynda ýüz tüýse bolup durmaýan döwletler-de şu işi başarardy. Nähili boldy siz özüňiz? Nähili boldy ştada şu dil zat ýok ki hiç şi döwri daş oklap duran wagtynda-da ýene-de-ýene siz şu işi bitirdiňiz. Sagat şuny öz güýjüňizden, öz diliňiziň birliginden, bir-biriňiziň arkaňyzda durýanyňyzdan görüň. Başga hiç zatdan görmäň. Palany palan iş edýär diýýän arbapla ola düşün izziginden aýdýandyr. Hiç wagt palany bir ýurduň içinde ýa bir mantagada bir özi bir zat edebilmez, ýa iki zowar bir zat edebilmez. Olaryň öz düýpden düşünişleri şeýle, düýpden bilişleri şeýle, hemme zat şeýle. Biz eger gadymky geçen ganhor bir özi millet horlaba diýdi diýýän bolsak, oň bir özi däldi, oň ilen çalanlary, ärdişi bardy, žandary bardy, pasuwany bardy, sazman emniyeti bardy, şolaryň arkasy bilen edýärdi. Birçäde nişler edilýän nädir. Ondan uly karä oň arkasynda empriýalizmi Amrika diýýär, bir Amrika başlygy bilen, Amrikan başlygy bilen beýleki sermaýadar döwletleriň kömegi bilen edýär o-da. Oň-da birçäde etmeýär hiç wagtda. Aýtjak bolýanym, siziň hemme daýanjyňyz, hemme guwanjyňyz sagat özüňiz bolmalydyr. Özüňiz diýýänim, ýene-de aýdaýyn, bir özüňiz-de, hemmäňiz bile bolsaňyz, jeňňel agajyň bil ýalak ýogyn agajyny döwjek bolsaň ortasyndan tutup nähili döwseň bolýar şony aňsatjak. Döwjek bolsaň tike-tike etmeli şony. Ahyrynda süýşýän çöpi ýalak ýa bir gardaş ýa her ýerinden döwen diýseň döwersiň. Türkmensähräni döwjek bolsaň, Türkmensähräň agzyny alartmaly. Türkmensähräň içinde sen palany, sen üsýany diýmeli. Sen palan ýerden gelen ýa sen palan taýpa diýmeli. Şeýdip bölüşdirmeli, şeýdip döwmeli. Emma biziň şu wagt çenli eden işlerimiziň hemmesi kökedendir. Biziň türkmen halkymyzyň eden işini hiç kim däl diýip bilmez, dogry däl diýip bilmez. Ýa bir adam edip bir-de diýip bilmez, ýa türkmen halkynyň dili bir däl diýip bilmez. Bu dili bir diýmegiňiz bilen Türkmesahranyň içinde hiç zat ýok diýemzok. Hiç zatsyz hiç zat bolmaz. Her bir palanjyra diýlen zadyň içinde her jüre teleke diýseň-de içinde bir gawusy tapylar, her jüre gawy diýseň içinde bir teleke-de tapylar. Muntaha biziň wezipämiz bardygymyzça şu telekeleri aýyrmak bile bolmaly, bardygymyzça bu birimizi gatyrak guşap, diýän etmek bile bolmaly. Elbetde meň bu aýdyp duran zatym wagyz-da däl, nesihat-da däl. Billa özüňiz gözüňiz bilen görendirsiňiz, eger şu ýigit bolmasa hiç zat bolmajagyny. Indi öz işiňize derek, nähilli özüňiz diliňizi birligi bilen bitireniňizi bilseňiz desläp, ýer gürrüňinden çygy, biz öňki kongreden çykyp gidenimizden soňra bir gürrüň etdik, palan ýerde diýdik, palan adam şüjre bir Arbaplaň dilleriniň birligi bilen bir güýjüne daýanjak bolýar, şony düýbünden gazyp aýyrmasak siziň hemmäňiziň işiňi Yza goýar, hemmäňiz edip ýören işiňiz döwer diýip gürrüň edip gitdik, ondan soňra-däne ertisinmi bir şagylly weda etjek bolýaryn. Ýa ertisinmi, birnäçe gün soňra-da gürrüň boldy, Şo taýdan şulaň kellesine urulandan bäri gördüňiz näme özüňiz? Kim urdy şolar? Sizden başga, siziň şöwralaňyzdan başga, siziň şu oturan adamlardan başga hiç kim uranok. Arwahlar hiç biri gelsiň tarabyňy tutanok. Döwletiň biri gelsiň tarabyňy tutmady. Tarabyňy ki tutmady hiçi olaň tarabyny tutdy. Bar adamlaň özleri şaýatdyr. Nädiri gelip şony gatyrjak bolýany, nähilli gelip şony çykarjak bolýany hemmäňiz bilýändirsiňiz. Bu hem nädiri bolýar şoň tersine iş edilip bolýar. Saga siziň güýjüňiz bilen bolýar. Nädiri bolýar döwlet. Bir putuny bir ýalsyz bir ýal kem bermän duran döwlet mundan ozal, ýa başga işlerinizde şeýle, size müňläp müňläp kisany maşynyny ýükläp goýberýär. Oň öňünde siz näme berýäňiz? Hiç zat. Kagyz diýerleriniň näme arzşy bar? Dört bäş sany barmak basyp goýberdiňiz. Bu zatlary siz faqat güýjüňiz bilen aldyňyz. Ýa başga şy ekişe derek zatlar. Tärekürlerinden tutuň, azaly, dikisi, matury, pompy, guýy, her nämesi bolsa, şulary nädip aldyňyz? Aý, sizi döwlet alyň diýdim şulary. Ýa berekella berdim gapdalyňyzda. Ýa hiç bir men bilmän ýatdymy? Hiç zat. Mydam siziň terziňize diý, mydam öýüňize geçjek diý. Başarsa mydam şişiň birini etdirjek-dä diý. Özüňiziň, ýene-de siziň güýjüňiziň birikmekligi, ýene-de agzyňyzyň birligi hemme işi bitirdi. Özüňiz ýadyňyzdadyr, ýagny bi işleri biz size aýtmak gerek däl, siz özüňiz eden adam, biz gapdaldan eşiden adam. Özüňiz görmediňizmi, bir döwük taraktory alaňyzda ýüz gezek telefon edýärler, ýüz gezek kagyz ýazýarlar, ýüz gezek adam iberýär, sargyt iberýär. Nädip öwürýär şulaň birini bitiribilmän ahyrynda gaýtam şuň özi bir ýol boldy. Şu wagtdan dogry aýdýan bolsala taraktor alyp bolmaýamydy ýa başga wesaýyllaryny. Birini çykaryp goýberdildi düze. Olam görsün nämiş edýärler şuny. Emma deslabrak näçiredi. Deslap gyýandan bir töwer oba elinden berdi. Gawşak durup. Bir töwer oba iýmendiler. Geçen döwüräm. Wezýetleri zeýillerinden kellelerinden çykmady. Emma şu işi siz öz hakyňyza üçin diliňiziň birligi bilen etdiňiz şuň özi ýol bollenni.